Hem bir ýaş toýuny gutlap gelen, şeýle hem ine agtyk toýy gutlap gelen biziň bir wäşilerimiz bar. Diňe bir Babadaýhan etrabynda däl, Türkmenistan döwletimizde belli biziň bir ussat ägirtlerimiz, Türkmenistanyň at gazanan artisti Dikgijan bar. Şeýle hem ine Potdüşjan bar. Eger mümkin bolsa, mähriban. Wäşilemmizi sahnamyza çagyrýas. Ilki bilen bir toýumyzy gutlasynlar, ondan soň ine toýumyzyň dabarasyny gowy sahnalar bilen dowam edibereris. Hormat bilen baş üstüne. Beş. Gaty Gaty öňe gitmez ýaly gowy bolmagam mümkin a şula he. Eý bilýärow seni operatorlar. Hä. Sen şeýip bir ýerki örkläýmeseler toýda duraňoga senow. Eý lal bolsana eý. Eý bolýagam bu. Şu agaň waka wa kän gürlemejek bolgunow. Agaň waka. Agaň waka diýeňde bir zat ýadyma düşdäý aga. Hawa. Agaň waka diýen weli. Ähä. Ataň waka at gazan, a at gazan, Hawa. atyň waka ýol gazan diýipdirler. Hawa. Könelerimiz. Hawa. Sen meni näme etýän diý? Näme etýäň? Agam maka öý gazanýan. Seň adyňa belet guruşyk material alymlaýa gamda şony aýtjak bolýan. Meň Salamyz toýa geliň salamyz saňa. Essalamu aleýkum hormatly adamlar. Toýlar gutly bolsun, toýuňyz toýlaşsyn. Ana şu gün sylanýan, hormatlanýan dostlarymyzyň biri Annajan Aý dostuňyz diýäýýäs bergimiz köpräk bolansoň Annajanyň kakasy Çary agaň pygamber ýaş toýy Howwa ejesiniň pygamber ýaş toýy toýlar gutly bolsun toýlar toýlaşsyn elmydama görjegiňiz toý bolsun janyňyz sag bolsun gülki hemraňyz bolsun şu ýüzüňizem ýüregiňizem elmydama gülüp dursun Näme näme pişmede goşulýamy Aý biz pişme diýip zadama getirmedik. Bişmet öýem bar diýämi? Saçagyňy almadyňmy? Heý, ýo-ýo, saçak. Saçakgylja gelmeli-ow. He, şeý, bilýän saçakgyl gelmeli. Aý, bergini, bergini bir özel ol, noň saçakgyl geler säreý. Bol-ow, sen gutlag, gitläber diýip, bu gutardym-a men, görmediňmi? Essalawmaleýkim, mähribän adamlar, agşamyz haýyrly bolsun. Çary kaka, Akgoýun toý gutly bolsun, Allajan. Gapyň dälmi, damat toý bolup dursun. Owa, Annajan. Tüweleme ne bäbek toý, toýlar gutly bolsun. Anna diýem dagam bir zat ýadyma düşýä. Hawa. Şu Annajan inim, Aha. dosum diýen bolaýýaňda ýaman golaýa getirýäňä bergiň köp bolsa. Ýok, Inim, hawa. dosum diýseň bar Anna her kim ullakan adamdyr öýderiňde ýaş oglan-a. Ýaş oglan Hawa. bilýän-ow, dosum Şu diýen gowy ol. taraplar kän şeýle dämi? Hawa, gowy taraplar kän. Tüweleme bize türkmenlerde arzuw edilýä. Aha, näme diýip? Ine Ak Braza bilýändirlaý şolaý ýyly bolsa sogatjak bolgun şolaý sowuk bolsa ýylatjak bolgun. Howwa howwa howwa. Annajan Türkmenistan tutuşykdan şu hit ýyladyp sogadyp ýören oglan şi. Hä. Öýüň sowuk bolsa ýylady bilýä. Howwa. Ýyly bolsa sogady bilýä şi. Eý pejem mam munda eý. O hawa o kondiner deme zat bara pek onam aý öz aýbyny astyda oturdy. Wiý şeýlemi hä Howwa. beýle göwreli. Tüweleme annaň adamkärçiligi hem bir gowy. Howwa. Bir allanäme Howwa. tüweleme. Goh oglan. Ýöne şuny diňe öwür sözler aýdyp gidip otyrsyň. Hawa. Annaň bir erbet tarapam bar. Men onam aýtjak, ýüzem däl, ýeňsesem. Şuň bir erbet tarapy nämedi? Näme? Bergisini geçýäraý, halys berýäň dagy. Bergiň geçip goýberýä-de. Gowy tarapy diýip aýt-how. Erbet-ow, men bergimi bermesem ýatybilemog-a. Aýna arzuw etdiňmi, arzuw etdiňmi? Hawa, arzuw etdim. Wiý, onda indi ýene bir aýtjak zadym bar diýip. Hä-hä, aýt. Ine, tüweleme, Annajanyň özi gowy oglan bolansoň, gowuny bagşylamyz bar ine. Hawa. Bagtyýar jan bar. Hawa. Hawa, ine, bu sazanalarymyz bar. Hawa. Hawa, ondan bu- Akmyrat aýtmaz. Akmyrat jan bar, tamadamyz. Hawa. Hawa, ondan näme, Muhammet jan bar. Hawa. Ondan ine şu

Öý, men näme etýänini? Näme etýäň? Toýa gitmeli bolýan-a. Hawa. Birinji bilen näme soraýan diýsene? Näme soraýaň? Toý ýerde kamera barmy diýýä. Kamera barmy? O. Hawa, bagam kamera bar, sýomka etýärler diýeris. Hawa. Boldy, men sakalam syrjak bolamok, suwada düşjek bolamok. Hä. Eşigimem çaljamok. Eşekden düşüp gaýdyberýän. Şo durşuňa. Nähili bolaý owadan edip çykarýarlar-ow. Owadan edip. Hawa, diliňi çoluşdyrsaňam düzeltýärler. Aý, nätdiň-aý? Eý, biz ýaly daýawlaram horlap çykararlarmy? Şoň üçinem bar-a, meň aýtjak bolýan zadym, sesiňi gyrlyp gutarma, gaýdaýyn. Aýt. Annajanyň şu günki toýuna Çary agaň şu günki toýuna hyzmat edýän oglanynyň Aha. ählisiniň janlary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun. Etrabymyzda, welaýatymyzda toýlarymyzy beläp, toýa toýa megzetýän Hawa. oglanlarymyz, Hawa. Annajanyň sylag hormatyny saklap gelen oglanlarymyzyň hem jany sag bolsun. Eý, näme 5 Annajanyň manat hem jany sag töledilermi-aý olar saňa? bolsun. Ýok laý düýn agşam toýum etdim, hemme etdi, maňa-da hyzmat Wiý, etdiler. hä, düýn agşam seniň toýuň hemmesi bar Hawa. diýýäňmi? Şu Annajanyň toýuna gelen märekäň ählisiniň Aha. ýüzlerem, ýüreklerem Aha ýigitdemiziň jüwsi zenanamyzyň sumkasam elmydama gülüp dursun Wurraý! Dur Ana. Heý tüweleme. Heý neme dik gyzan. Haw. Inim bir zat goşduňmy ýa göwnümemi? Hawa irden sygrym sürä goşdum agam. Ýok. Men sygryň soramokgow şu wagt sözüňe bir zat goşduňmy ýa göwnümem diýýän. Se ýo şuma sen gutladyň dämiy? Hawa men gutladym. Näme diýdiň? Men ýüzüňizem ýüregiňizem gülüp dursun diýdim. Menem ýüzüňizem ýüregiňizem jügegiňizem gülüp dursun diýdim. Eý, dikdim. Jübi näme gülýäm-ow? Ýürek näme gülýäm-ow? Ýürek gülenden soň adamyň ýüzi gülýär-dä. Jübi gülenden soň eýesi gülýär-dä. Aý, nätdigiň-eý? Jübi nädip gülýär? Ýürek nädip gülýär? Ýürek diýlen ýylgyrýar. Şondan soň adamyň ýüzi gülýär. Aý, nätdiň-aý? Hawa, ýöne jübi nädip gülýär? Eý, jübi-ä gaty gülýär-eý, potgüş. Seslimi ýa sessizmi? Sesem bar, ýsem bar, hemme zat bar şonda. Aý, nätdigiň-eý? Hanan eşitdik göreli-le. Nämäni? Ýaňky şu jübiň gülküsini. Aý bolýar-aý şuňa köpçülik hökman näle çaga-da kän hem özleri. Aý bolýar-aý dile geldi bile geldi eşdä geldi. Bolýar. Çagalar hemmämiz eşdeliň gerek çübiň gülküsini. Çübiň gülküsini eşitýäňizmi? Eşdeli. Çübi çübi Çübi, çübi. çübi. Kise kise kise şoň Kise. gülküsini. Aý Eşit göreliň. eşdeli. Şuňa sal bäş müň manat goýdurybam bilmersiň şu jügüni. Hol! Be, be, bäş müň manat. Hol gülçek bolup daýy neneýe jügüşim at. Ýok, dur, dur, dur. Aý, ýok, gerek, gerek, gerek, gerek, gerek däl. Oňa bäş müň manat alandan soň gülýämi o jübi? Güläýmeli ekeniň-dä. Ýok, gerek däl, aý. Bolmana sen garnyň açka gülkäýadyň öçýäm-ow. O anna garaöýe nahar bermez aşdak gelip gürlemediň. Garnyňy doýuraňda ondan soň urýaň-a. A şu diýlen zadyň dolanyny soň gülýär-ow. Hä, oňam doldugy, doýdugy diýýäňmi? Hawa. Äý, dik diýiň, şu gülki barada satirikleň, artistleň aýtýan bir sözi bar, bilýäňmi şony? Näme diýýärler? Ýylgyran ýüze ýygyrt düşmezmiş diýýär. Adam çyn ýüregi bilen ýylgyrsa, şoň ýüzünde ýygyrt bolanok diýýär. Aý, nätdiň-aý? Hawa. Ow, agam öýdäki-ä beý diýen-aň. Näme diýýär? Öler ýalak bolup pul ertip ýylgyraý-ow, dogan, senem diýsem, Hawa. ýylgyrsam ýüzüme ýygyrt düşýär diýýär ol-a. Aý, nätdiň-aý? Äý, ýöne dik diýiň, men-ä şo gürrüňe ynanýan eý, dik diýiň. Hä. Men mysaly bar. Köp illerden alyp gözelip ýöremoklary. Men mysaly özümden alaýan-da. Il mydama gülüp ýören ýüzi seret ýalpyldap çykdyrandyr. Heý, heý, tüweleme, hakyky. Ýüzüň bar-a, guýruk ýag çalnan ýaly ýanyp dur-aý. Şo ýylgyrýanyňdan bolýamyka? Hawa, çyn ýürekden ýylgyrýanymdan bolýa. Potdyş kaka. Hä? Menem-ä çyn ýürekden ýylgyrýan bolyn. Meň-ä ýüzüme gaýnaw suw sepilen ýaly. Ýok, dikim, sen-ä ýüregiň bärräginden ýylgyrýansyň-laý. Näme-ow ýüregiň bäri zaňyrsyp? Nä meň ýüregim mellek ýerde aýlanyp ýör, ynr aýtýaňmaý? Şuň ýaljak ýürek ştaýda durşundanam ýylgyran şeýle girrik. Ýo, Ana sen şeýle diýýä şi. Çypbakaý çyn ýürek däldir aýdyk kim? Näme u çypbakaý çyn ýürek däldir aýdyk kim diýip, näme meňki karburator seňki ežekdir diýjek bolýaňmy? Ýo, onam diýemok. Ýo, bir çuňňur çyn ýürek diýibem bir zat bar. Ýo, Otdiş kaka. Ow. Seň o ýüzüňde ýygyrt ýoklugyny nämedendigini bileňokmy? Ýa bilemok nämeden? Sen özüňem Elişere seredip gör. Hä, daýawjalarmy? Hawa. Hawa. Bary ýalpyldap dur. Hawa, barynyň ýüzleri ýalpyldap dur-aý. Indi maňam Elişere-de seret. Ýuwlup serilen jorap ýaly ýygyrt-ýygyrt. Hakyky-aý. Nä saňam Elişer ýürekden gülse, maňam Elişden-ä dabandan gülýändir öýdýäňmi?

Ho-a, hamyň ýetenek daşy, hamyň. Aý, edil beýle däldir-laý senem-aý. Şeýle agam-jan. Haw-haw. Bogdy bar-a. Ähä. Ikimiz kän wally-wully eden bolaýmary? Öýlemi? Meň-ä bir ýedi zaprapkam gutaryp barýar-eý. Aý, ho-o, sesiň Indi gyryljakka bar-a, dänýär-eý. Akbratjana gezek nobatyny bereli. Neme, sesiň gaýnag suw zat haýyş edelimi? Sesiň gyryljakka bolýar-eý. Eý, sesiň gyryljakka bolýar-da. Haw-a. Şu meniň öňüm aýdym aýdan duşdaýda gyrylardy. Ine, seret. Näme ol? Ene. Ana. Daňýa. Ana, eý, boldy-de.

Köp toýlara barýara daýza şu şu ýol gyňaçdan ýaly diýildi. Bulam ýetenok, ýok ýok ýetenok diýip şu iki sanany sepletip daňdyrjak bolýada. Kepik dümmekeli köperäk aljakda. Aý nesip etsin gyňajyk tüweleme toýda dostum gyňajyň. Ak brat geliwer bula maskara edip ugradaý diýýänä. Ak bratjan gel anaňy senem tüweleme indi ak bratjanam tüweleme billi billi oglanlarymyzyň biri. Bula düýnki düýn-öň gün körçek oglany bilinden ýagyny azaldyp gelipdir aýryjyk. Potdüşiňem bilini aýyrdarys saraý. Janyňa sag bolsun. Bir ýel şarp ýas körpeler bar doganlar. Gowy ýel şarpalyň. Tuwalama. Tekki bilen Potdiş 13-nji aýlygyny alan ýaly bolandyr indi. Toýumy dowam edýäs. Tuwalama gelýän myhmanlar eýri gutaranok. Hemme adamlaryň ýüzlerine şatlyk, şowhun, ellerine sowgat, dillerine ýagşy niýetler. Toý ýerleriniň bu gün goňundyrym açyk, şonuň ýaly gapylarym açyk. Saşak başyna oturan myhmanlar, doganlar, dost-ýarlar şol ýaly işleriňiz myşk bolsun diýip aýdýarys. Şu günki-de Çary agamyzyň, Akjigül daýzamyzyň Pygamber ýaş toýuny gutlap gelen Akjigül daýzamyzyň dogan-garyndaşlary bar. Gözel paýtagtymyzdan gelen doganlar, jigler gymmat bahaly sowgatlar bilen, ýagşy niýetler bilen, süýş-süýş arzuwlar bilen şu günki toýumyzyň şaýady bolup gatnaşýarlar. Eger mümkin bolsa, biz şu gün ýa bir gowy şowhun aýdym-sazlary ýerine ýetirse, biz begenerdik, guwanardyk diýýärler. Hormat bilen. Gözel paýtagtymyzdan gelenler, Tejenden gelenler, hemme doganlar, jigler, daýy, ýegenler tans meýdançamyza tansa çagyrýas. Muhammetjan, şeýle ki bilen Bagtyýar Jumaýew. Bu şowhunly insanlar bilen toýma dowam edýär. Men seni ynjydyp gülmerin eje. Ýylgyrsana, ýylgyrşyňa döreýän. Şytylsam näderin bilmerin eje, Ýylgyrsana, ýylgyrşyňa döreýän. Gama batma, ogluň bolsa uzakda, Arym başym sypala eliň uzatda, Mähriň halas eder meni duzakdan, Ýylgyrsana, käbäm, ýylgyrşyňa döreýän. Maňa ýetmeýän zat tämi howa däl, Ýa aýratyn tapylgasyz doga däl, Ak pataň almasam işim rwaç däl, Ýylgyrsana, käbäm, ýylgyrşyňa döneýär. Mähriban enelerimiz oýulamaz, jiglemez, emma tama ýygyryp geçsin. Sazandarymyz saz bilen garşylaýmaly, Bagtyýarjan. Aýdym bilen garşylasal.